Тыаһа-сууспа көппүттэр Бааллара буолу поэттар Остоотун өндөйбөт талааннар Сирдээх олох ыарыытынан Ситиһии эрэй билбиттэр Ааты-суолу суол сураҕы Сордаахтан суормуттар Тыһынчаттан биир дьолун Тутан баран охтубуттар Тыйыс дьылга охсор күтүн Сыралыгар буспут хаппыт Сырхан бас оспотаабытын Тулуйбут сытыы бөлүүлээхтэр Поэзия иэйии иннэниитин иилэ-хаба иитиэхтээһин Кураанах куту иччилээн Көстүбэт кыыл көтүтүү Бүгүн көттүм мин күтүрүм, куйаартан түспүт өксүк. Өрөлөстүм Өксүөн тыынын, тулуйдум үйэ күлүүтүн. Баҕар охтуо бааһырыа, баһаабырдыы балайыттан, баҕар үөрдүө, сураҕырдыа биһирэбин бэрдиттэн. Туох буолуой, туппут илии бэлиэ, туох буолуой, тыл сырата.

Онтум баара, дьолум миэнин, субу чугас аттыбар, хааммыт хаардаах толооммор атын миинин сиэллэрбит. Ханнык тыаллыын илин-кэлин түсүһэҕин айаҥҥар, ханнык эрэ сэргэҕэ бүгүн аккын баайаҕын ааһар албын уһуохатыгар балыйтарыма санааһын абааһы аймах кыыһыгар быртаҕардыма сүрэххин

Өрүүн санааларга буолан, өрө көрбөккө, тахсан хааман иһэн талаһыйа сыһыаҕым. Арай күн да күн, алаарыйан, арылыйан, сандаарыйан, сайгыһыйан, саамал салгын дыргыһыйан күн да күн Сырдык күҥҥэ кэлбиппит, сааскы кэмҥэ тиийбиппит. Уҥа-хаҥас көрүөххэ уонна тохтуу түспэккэ, күөх уорда буоллаҕына, күннээх өттүн талыахха, күлүк өттүн хаалларан, күннээх суолга тахсыахха. Алаарыйан, арылыйан, сандаарыйан, сайгыһыйан, саамал салгын дыргыһыйан, сааскы куорат устунан, сааскы ырыа эн ыллан. Дьикти саас, дьэҥкир салгын, үрдүк халлаан, дьол кыырпахтара күҥҥэ күлүмүрдүү оонньууллар, ииһи тыллыытыттан дууһам ытыыр ыллыыр, эрэл тиллиититтэн тулам тута сырдыыр, Хас хаарын уҥуордаан, харгыһын өҥүүлээн, дьикти саас, эт кэллиҥ, кэрэни эргиттиҥ Саха дьахтар таҥаралаах Ол иһин алаһа дьиэтэ айыыһыттаах, иэримэ дьиэтэ иэйиэхситтээх, аан айан хатата араҥаччылыыр, айын тыыннаах, тус аһатыгар тус олоҕу туругурдар, туналҕаннаах муҥутаах, туйаарыма куулаах, сайбар эн сайына да, хала да ырбаахлаах. Аанньа дойдута, Айыытыын сатыылата турар аан ылахчын тотумнаах саха дьахтар таҥаралаах илии-үүнүү ийэ кута омуруннаах айан тутар аналаах умсулҕаннаах амарах таптала алгыстаах саха дьахтар таҥаралаах, ол иһин олоҥхолуу тутуллаах, орто туруу дойдута аһор мандар ойуулаах, ол иһин ситтэ тиийэхситэ эҥэрдэспит сирдээх олоҕо Сиэдэри

Ханна барыахпыный мин ханна бу сиртэн, бу дойдуттан эстиэхчэ мөхсөр тылбыттан, улуутумсуйар олоҥхобуттан Ханна барыахпыный мин ханна бу алаастан, бу чараантан, ийэм, аҕам уҥуохтарыттан, кинилэр кэриэстэриттэн, бу дьэҥкир киэһэбиттэн, хоһооннорум уйаларыттан, хаҥа түспүт хаарбыттан онтон сырдыыр санаабыттан ханна барыахпыный мин ханна омугум тойус дьылҕатыттан сүтэр эстэр кутталтан, ону күөйэр аҥалтан